Gĩkũyũ nĩ kĩrĩrunye icio kimi shh. Mũnĩrwa rĩu wa kĩrĩrunye ndakũnyita ũgeni tabarĩra ĩno nĩyo twendete ya kĩrĩrunye atĩ mũtũire mũragia atĩ ndathire kũ atĩrĩrĩ haha haha nĩho twaragia ciĩgie gĩkũyũ maũndũ marĩa matwĩgie tũkaberegenya no mũthĩ ndĩra tũrore horo wa rũthiomi rwa gĩkũyũ no niĩ mbere ndaya rĩ niĩ njĩtagwo atĩa niĩ njĩtagwo kamau wa gĩcau na ndĩ mwĩcera wa mbarĩ ya mũcũnũ mere ma wathani rĩ ma ũkũri wa thĩ rĩ ndikĩrĩ maina mũcene mwangi na gagĩkinyia ndeto ciakwa hau rĩu rĩ Ũmũthĩ tũrenda twarie ũhoro wa rũthiomi, rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Na nĩ ngoretwo ngĩrwo nĩ arata akwa atĩrĩrĩ, rũthiomi rũrũ rwa Gĩkũyũ rĩ, rũratwarĩria Gĩkũyũ kĩritũ, rũraritũhia maũndũ tũngĩhota gũtogokeria Gĩkũyũ gĩkĩ. Ũtwarĩrie na ũndũ tũngĩhota kũũnyita, ũhoro ũngĩhota kũingĩra Ndeto, ndeto icio cingĩhota kũingĩra ngoro-inĩ citũ, nĩguo tũhote kũnyita na kũrũmia, tũhote gũcigua na njĩra njega. No rĩu rĩ, tondũ nĩ twakĩmenyerire ceng'i, twaragia ceng'i, twaragia gĩthweri, twaragia gĩthũngũ, ona tũkĩaria gĩkũyũ tũkauga ta imagine ndĩrarĩ hau ira, tondũ kiugo imagine tũtingĩhota gũkiuga gĩtiroka na ihenya eh, mũ- mũtwe-inĩ witũ kana ciongo-inĩ citũ kiugo imagine nĩ kuga atĩa ta wĩcirie koguo twanyuguta ciugo cia gĩthũngũ tũgatukania cia gĩthweri tũgatukania cia eh, kĩarabu tũgacukania gĩthũ- eh, gĩthũngũ na twenda kwaria gĩkũyũ twakorwo atĩrĩ tũna ihinda rĩritũ tũkĩenda kwaria gĩkũyũ tũna ihinda rĩritũ tũraria rũthiomi rũrũ rwa maithe maitũ tũtukanĩtie na ciugo ingĩ Na ti mahĩtia maitũ, nĩ tondũ wa ũreri ũrĩa tũreretwo. Okorwo warerirwo gũkũ Nairobi, kana ũrereirwo Naikuru, kana ũrereirwo Mombatha, mwaragia gĩthweri mwĩ mũciĩ, mwaragia kĩng'eno, na nĩkĩo tugaga gĩthũngũ mwĩ mũciĩ, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na ageni nĩguo mũraria gĩkũyũ hanini, wakora we hũthĩra yaku nĩ kwaria gĩthweri kana nĩ kwaria gĩthũngũ kana wagĩcitukania ũkaria ceng'i no gĩkũyũ waragia na andũ arĩa akũrũ kana mũndũ wacemania nake arakwarĩria gĩkũyũ koguo gĩkũyũ gĩkĩ no nĩ gĩcokete kwĩna mũrurumo wa kwaria gĩkũyũ kũheana gĩkũyũ kĩrĩra kĩa ũgĩkũyũ ũgakora Wee nĩ ũrĩ, nĩ he handũ ũrorĩrwo? O na warora tabarĩra ici cia Gĩkũyũ ũkarigwo atĩrĩrĩ, ĩ andũ aya mararia ũhoro wa kĩ? Ciugo ici mararia rĩ, ndĩracinyita wega. Na hau nĩ ho to mũhaka tũmenye hinya wa rũthiomi, tondũ rũthiomi ruothe o na rũrũ rwa Gĩkũyũ rĩ, nĩ rũrĩ ngerekano. na ngerekano, na nĩrĩrĩ thimo, na Gĩkũyũ, na, na Gĩthũngũ nĩguo tugaga thimo nĩcio proverbs, nĩ ũrĩ, ng'a- nĩ ũrĩ ndaĩ iria ciĩtagwo riddles, nĩ ũrĩ, eh, nĩ ũrĩ, nĩ ũrĩ eh, maana fiche, nĩyo twaragia na Gĩthweri, maana fiche, reke ngũhe ngerekano ya maana fiche nĩguo ũkĩmenye ndĩraria ũhoro wa kĩ. Ta rĩu ũguo tũgĩthoma Gĩthweri nĩtwathomire ũhoro wa kiugo mbuzi, mbũri,

nĩ nĩ kũrĩ nĩ nĩ kũrĩ- nĩ kũrĩ eh, mbuzi ya ya gwĩka atĩa gũthondeka nathi koguo ona gĩkũyũ noguo kũhu- noguo kũhuana nĩ kĩrĩ ngerekano nyingĩ mũno wahota kũigua mũndũ akĩaria ũhoro wa hiti na wa mũtĩrĩ icio nĩ mĩthemba ya hiti no ndararia ũhoro wa hiti araria ũhoro wa hiti mũndũ tondũ ndarenda kũgweta ũcio marigainie nake akauga nĩwona hiti ĩrĩa kana ũh- ũhoro wa hiti no arathima mũndũ Kwoguo o na Gĩkũyũ nĩ kĩrĩ ngerekano nyingĩ mũno, na nĩkĩo no mũhaka twĩrute rũthiomi na ngogerie ngwĩre atĩrĩrĩ, hĩndĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa rũthiomi rũrũ-rĩ, wahota kũigua ciugo ũkona ciugo icio nĩ ndĩciũĩ, no harĩa kĩrĩa ararĩrĩria ũhoro wakĩo-rĩ, ndinanyita nĩkĩ ararĩrĩria ũhoro wakĩo. Kwoguo hau nĩho hakoragwo na kĩndũ gĩtagwo na kĩgendo context. Context nĩ kuga atĩrĩrĩ, Mũndũ ũcio aragia athimĩte mũndũ ũna, no aratũmagĩra ciugo iria njũĩ kana ciugo hũthũ mũno. Kwa ngerekano, wahota kũigua mũndũ akiuga atĩrĩrĩ, ngũcũ nĩ ngũcũcũ, kana kwĩna rwĩmbo rwĩnaguo, ngũcũ nĩ ngũcũcũ. Ngũcũ nĩ ndũ. Ũtagĩtaũkĩrwo ũmenye atĩ ngũcũ nĩ mũthemba wa mũthige, eh? nĩ mũthige na ũmenye ngũcũcũ kana ngũcũcũ ngũcũ nĩ ngũcũcũ ngũcũcũ nĩ ng'ombe ngũrũ rĩ ĩtarĩ iria rĩ wakĩrigwo mũthige rĩ na ng'ombe ngũrũ rĩ nĩkĩ tũratwaria ũhoro wa kĩ haha atĩ ngũcũ nĩ ngũcũcũ ana ciana cikaina ona magathiĩ nginya music festival makaina ngũcũ nĩ ngũcũcũ ĩiyo ngũcũ nĩ ngũcũcũ ĩiyo ngũkama na ndiume iria nĩ ngũgĩra ira nĩ ngũgĩra ira ciana ikona gĩa kwĩhaka rwa mborũru no rwa itimũ kĩrĩnyaga ĩiyo haĩ haĩ ĩiyo Rĩu rĩ, rũu nĩ rwĩmbo rwa gĩkũyũ no nĩ rwĩmbo rwa andũ agima nĩ rwĩmbo rwa andũ agima no ciana nĩ cigũthiĩ harĩa cine cia standard 4 grade 4 CBC mathiĩ maine rwĩmbo rũu maheo ngerenwa nĩ maina wega nĩ mathoitha wega no rũthiomi rũrĩa rũhithĩtwo hau nĩ rũthiomi rwa andũ agima no ciana nĩ ciraina mũthenya barigici riũa rĩ igũrũ nĩmekũina rwĩmbo rũu no no andũ ona arĩa maramageria rĩ arĩa twĩtaga na- na gĩthũngũ arut arimũ ao rĩ arĩa ma a macukuru ya ma inoro rĩu rĩa inoro rĩero rĩu rĩao rĩ nĩmakũmahe grade A grade B grade C ũrĩa maraina no gũtirĩ mũndũ ũcokaga na thutha ũkoria atĩrĩrĩ ciana ici rĩ to nĩciaina rwĩmbo rũrũ rwa ngũcũ nĩ ngũcũcũ rĩ rwĩmbo rũrũ rwainagĩrwo ha Na rwarĩ na gĩtũmi kĩrĩkũ? Nĩkĩo rĩ, wĩ bata mũno we ũkĩenda kũmenya kĩrĩra kĩa Ũgĩkũyũ, tondũ tũkiugaga kĩrĩra ti ũkũrũ, gĩti- kĩrĩra gĩkĩhea- gĩti- gĩtiheanagwo nĩ andũ arĩa akũrũ othe. Ona ithuĩ tũrĩ andũ anini twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩmenya Gĩkũyũ. Ona njiaro iria ciroka magĩrĩirwo gũkorwo makĩmenya kĩrĩra kĩa Ũgĩkũyũ. No ndingĩhota kũheana kĩrĩra kĩa Ũgĩkũyũ ũtoĩ rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Na ũtoĩ ciugo ici ũgacirutithania kuga atĩrĩrĩ, kiugo gĩkĩ-rĩ, gĩthimĩtwo haha-rĩ, kĩratũmĩrwo ihinda-inĩ rĩrĩ-rĩ, mendaga kuga atĩa. Ũtangĩhota gũtaũkĩrwo-rĩ, nĩ ciugo icio-rĩ, nĩũgũkorwo ũrĩte. Na nĩkĩo wĩiguaga mathimĩte na thimo makauga atĩrĩrĩ, ciunagwo rũkomo, kĩmenyi akamenya Na ũrĩa wariguo-rĩ, agatiga agatigwo ndũnyũ na mĩanga mĩgacu. Tondũ wee-rĩ, ndũramenya ciugo ici cirauga atĩa. Na nĩkĩo ũkũigua na thimo ingĩ makiuga atĩrĩrĩ, mũũgĩ, mũndũ mũũgĩ ndarĩ mũhere wa ũhoro, anyitaga maũndũ na ihenya mũno tondũ nĩ mũũgĩ. Na nĩguo ũhote gũtuĩka mũndũ mũũgĩ-rĩ, no mũhaka ũkorwo ũtaarĩtwo. Nĩkĩo yugagwo mũũgĩ nĩ mũtaare. Na ũtaragwo ũtaragwo nũ? Nĩ aciakũrũ aku. Na mũndũ ũcio mũkũrũ mũgũkĩra-rĩ, nĩwe eragwo atĩrĩ, Mũkũrũ gaya, wonie mũruna, ũmuonie kũgaya, okorwo nĩ gũthĩnja mũrathĩnja, ũmuonie kũgaya nyama, okorwo, okorwo nĩ, nĩ, nĩ rũthiomi, rũthiomi rũtambagio nĩ cũwe na nyina wa mũndũ, cũguo na nyũkwa, magũ, magũtambĩrie rũthiomi, ũcoke umagare, waumagara-rĩ, Ũthiĩ ũkore a- ũkore andũ, ũkore thoguo, ũkore andũ arĩa angĩ na kũu nja. Ma- ma- Mwarie Gĩkũyũ, mũberegenye Gĩkũyũ na ũmenye ũrikĩru wa ndeto. Na tondũ ndeto ici cia Ũgĩkũyũ-rĩ, nĩ ndeto njarie-rĩ, na Ũgĩkũyũ rũthiomi rwaguo nĩ nĩ rũarie na rũrikĩru-rĩ, ũmenye atĩrĩrĩ, ciugo iria ci, ci, cia rika rĩaku ciugo iria ũrĩhũthagĩra ũkĩaria na rika rĩaku na arĩa akũrũ na arĩa anini na ũkamenya atĩrĩrĩ eh, mũthuri mũgĩ rĩ ndamĩaha mothe natigagia mani nĩatigagia manini nĩatigagia manini ma njĩra ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ na, na, na, na njĩra nguhĩ we wĩna wĩra mũnene mũno wa kwenjera gĩkũyũ We ũngĩenda gũthoma Ũgĩkũyũ kana rũthiomi rwa Gĩkũyũ, no mũhaka wenjere ciugo icio nĩguo ũkinyanĩrie ũgĩ waku ũmenye atĩrĩrĩ, Gĩkũyũ gĩkĩ-rĩ, ũguo mararia-rĩ, mararia kĩ? Ta rĩu ihinda ici, hĩndĩ ĩrĩa tũkoretwo twĩ ho, mwaka ũyũ ũthirĩte na mwaka ũcio ũngĩ ndeciria, nĩ kũrakoretwo na nĩ gũkoretwo kwĩna andũ aingĩ mũno marahũkĩte makĩendia kũ- makĩenda kũ- kũ- kũ- gũtonya kĩrĩra agĩkũyũ makĩenda agĩkũyũ mamenye ũgĩkũyũ wao mĩtugo yao ĩrĩa twateani mĩtugo itũ ĩrĩa twateanirie mĩikaire itũ ĩrĩa twateanirie mĩhumbĩre itũ kũja rĩu ona kwĩna andũ mena ma- matonyo kũmona mena matonyo ma ũgĩkũyũ ũ- ma- matonyo ma huana tĩri wa mũgĩkũyũ Andũ nĩmeeka ngurario, meeka rũracio, magongona ma ngurario, rũracio. Na magĩĩka magongona maya-rĩ, nĩũkũigua makĩgweta ciugo imwe nditũ iria kwĩ matũ maku nĩ nditũ tondũ ndũrĩ waciigua rĩngĩ. Na ũkenda mũno ũkagĩa na thuti wa kwenda kũmenya atĩrĩrĩ, ciugo ici ciratũmĩrwo-rĩ, cirauga atĩa? Na Agĩkũyũ arĩa a matukũ mau makauga atĩrĩrĩ, ciugo icio ciramaanisha atĩa?

Ũkĩnja thigari nĩ rĩrĩ nĩ, nĩ ũrata wa thigari nĩ kuga atĩrĩ ti thigari borithi ti police station ũraigua thigari aca ningĩ ũkinya thigari rĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ tũkinyai tũkinyũka- tũkinya ikinya hamwe nawe arata arĩa a thigari rĩ nĩ arata matonyanĩte mũno ta rĩu no ngũhe ngerekano niĩ kamau wa gĩcau rĩ ndatũire na Ũrata wa thigari na cũcũ mũciara baba na gũka mũciara baba tondũ nĩmandonyaga kĩrĩra, nĩmandonyaga ũgĩkũyũ, nĩmandonyaga rũthiomi rũrũ rwitũ na makanjĩra ciugo na makanyũmĩrĩria kwoguo ũgakora atĩ ndũgũ ĩyo nĩyo twĩtaga ndũgũ ĩyo ya thigari atĩ mwĩ na- mwĩ- mwĩ- mwĩ na ũrata ũcio wa thigari Na wacoka- wa- wa- waco- magacoka makauga atĩrĩrĩ atĩ ũrata nĩ wendaga kũrataratwo Eh? ndũgũ nĩ makinya tũkinye tũkinye tũkinye makinya maya na, na, na ningĩ makĩongerera makauga ndũgũ nĩ makinya mana na njoherera hau nĩ tũkaria hĩndĩ ĩngĩ no rĩu rĩ we wĩ mũgĩkũyũ rĩ kĩũria kĩnene nĩ rĩ- nĩ rĩrĩ eh, ciugo ici rĩ gĩciruta kũ tondũ mabuku maingĩ marĩa mandĩkĩtwo na gĩkũyũ kwega kwandĩka wandĩka nĩ gĩthweri nĩ gũcana marĩa macanĩtwo ona mabuku nĩ gĩthweri gĩkũyũ nĩ gĩkũnjũ koguo gĩkũnjũ kĩrĩa gĩcanĩtwo makũnjũ maya macani- macanĩtwo hau kabere makoretwo ma- mandĩ- ma- ma- ma- macanirwo nĩ andũ maingĩrĩte macukuru ma mamishonarĩ, na mandĩkaga na mathimĩte kũhunjĩria andũ kĩhunjio kĩa ũhoro ũyũ mwerũ, ũhoro ũyũ mwega, ũhoro ũyũ wa kĩrĩkanĩro. Koguo wĩra wao ndwarĩ gũtambia ũgĩkũyũ na mĩtugo na mĩikarĩre ya ũgĩkũyũ. Hau nĩho ndĩrenda ũmenye mũno wega, wee wĩ mũroreri wakwa, atĩ mabuku marĩa mandĩkirwo 1937, 1947, Ũhoro wa irĩra cia Ũgĩkũyũ matiathimĩtwo magũteithie wee Mũgĩkũyũ wĩkũrane, ũmenye Ũgĩkũyũ waku, kana mĩtugo yaku, kana mĩikarĩre yaku. Mandĩkĩtwo nĩguo makwarahũre wee ũmenye ũhoro wa kĩrĩkanĩro, ũmenye ũhoro wa ũmishonarĩ, ũmenye ũhoro wa kũhunjĩrio, no matia, ma, ma, nĩma, nĩmakunĩkĩte maũndũ mamwe, ũhoro wa mĩtugo ya Mũgĩkũyũ, ũhoro wa ũndũire wa Mũgĩkũyũ, ũhoro wa e, mĩikarĩre ya Mũgĩkũyũ. Kwoguo njiaro iria ciĩ gũkũ ũmũthĩ, arĩa maciarĩtwo ũmũthĩ, matingĩhota gũkũrana ũhoro wa mĩikarĩre na mĩtugo ya Ũgĩkũyũ. Ũngĩoya, ũngĩoya kĩrĩkanĩro kĩrĩa twĩ nakĩo kĩandĩkirwo kĩa mũgĩkũyũ the kikuyu african bible kĩu kĩandĩkirwo 1965 iruta rĩake nĩ rĩa- nĩ 1965 na ũngĩrĩthoma wega nĩ ũkuona ciugo imwe thĩinĩ wacio nĩ cioetwo na ci- ma- harĩa ma- matahotaga gwĩkĩra kiugo kĩa gĩkũyũ mekĩraga gĩkũyũ gĩa gĩ- eh, kiugo kĩa gĩthweri Kwa ngerekano, makoya kiugo ta mũnabii. Mũnabii nĩ gĩthweri, no oka gĩkũyũ-inĩ rĩ, nĩ mũndũ mũgo. Makoya kiugo ta, makoya kiugo ta mũthĩnjĩri Ngai. Mũthĩnjĩri Ngai nĩ gĩkũyũ, no kiugo kĩrĩa kĩagĩrĩire kwĩ mũthĩnjĩri Ngai rĩ, nĩ kĩgotho, nĩ baba kĩgotho. Ũririkane mũgĩkũyũ Nĩtagwo, etaga ithe Awa, Kĩgotho, na Kĩgotho nĩwe mũthĩnjĩri Ngai tondũ gĩkũyũ-inĩ nĩ, mũgĩkũyũ arĩ mũgongoni nĩathĩnjagĩra Ngai na, na agathĩnja hĩndĩ ĩrĩa kwĩna magongona ta rũracio na marĩa mangĩ, mambura ma cia, marĩa makoniĩ ciana, njiarwa ciake na mũciĩ wake. Nĩagũthĩnja, we nĩwe mũgongoni, mũndũrũme, mũthuri, Na, na nĩkĩo ĩtagwo ba- baba kĩgotho na ĩtagwo kĩgotho na nĩwe baba na nowe awa kwoguo hĩndĩ tũrandĩka kĩrĩkanĩro ma- makĩruta kiugo kĩu kĩgotho magĩkĩra mũthĩnjĩri ngai kwoguo nĩ- no mũhaka ũtu- ũthutũkanie atĩrĩrĩ gwĩ ciugo ciekĩragwo cithimĩte ũndũ mũna gĩkũyũ-inĩ gũtirĩ gũtirĩ kĩndũ ta hatirĩ kĩndũ ta caitani caitani ti gĩkũyũ Mũgĩkũyũ ndoĩ ũhoro wa shaitani. Eh? No rĩrĩ ĩgĩkĩrwo kĩrĩkanĩro gĩkĩrwo kuna mtu anaitwa shetani. Eh? Koguo no gĩkũyũ-inĩ gũtirĩ kĩndũ ta kĩu ũguo. Haya, kwĩ ciugo imwe cia rũthiomi-inĩ rwitũ ciarũgamirio no cikĩrũgamire cigĩkĩrwo kĩrĩkanĩro no citikoragwo gũkũ gĩkũyũ-inĩ. ta, ta, ta, kana ciĩna mũtaũkĩre mũgarũ na ũrĩa ciratũmĩrwo kĩrĩkanĩro-inĩ ta rĩu ta ngomi na ngoma ngoma ti caitani ngomi ti ti caitani andũ arĩa magũciarĩte wee nĩguo ũtuĩke mũgĩkũyũ a maithe manyu acio makũ- akũrũ rĩ nĩcio ngomi cianyu kwa njĩra ĩngĩ ngũhe ngerekano hĩndĩ ĩrĩa ũrauga iburahimu is- ngai wa iburahimu ngai wa isaka ngai wa wa, wa, wa jakubu Acio nĩo maithe makũrũ ma Jesu, ma Ayahudi. Acio nĩo ngomi ciao, tondũ nĩmarĩkĩtie kwehera mũhuro wa riũ, mũhuro ũyũ wa riũa magakoma, magetwo ngomi. Na mũndũ auma, auma mũhuro ũyũ wa riũa, athiĩ akoma, arĩkia gũkua-rĩ, akoma-rĩ, nĩwe ũcio nĩwe wĩtagwo ngomi, na aingĩ ao nĩo metagwo ngoma. Koguo rũthiomi nĩ wega mũno kũrũmenya na kũmenya ciugo ici tũratũmĩra rĩ, ciratũmĩrwo nĩkĩ na ciratũmĩrwo ha. Andũ arĩa mandĩkire kĩrĩkanĩro gĩkĩ tũtũmagĩra gĩkĩ kĩa nineteen sixty five kĩa gĩkũyũ rĩ, metagwo United Kikuyu Language Committee. Na nĩ maarĩ na njama ĩyo nĩ yarutire wĩra mũnene mũno wa kwandĩka Kĩrĩkanĩro, na magĩtũmĩra ciugo iria maahotire gũtũmĩra, na iria ingĩ ma- maambĩte kũrigwo magĩtũmĩra cia Gĩthweri, magĩcingĩria thĩinĩ. Ta rĩu nĩ ũgũkora kiugo kĩngĩ ndaririkana gĩtagwo roho. Roho nĩ Gĩthweri, na Gĩkũyũ nĩ muoyo. Koguo nĩ- eh, na rĩu ona kĩndũ kĩrĩa kĩ- kĩ- kĩ- kĩngĩ gĩa gĩgwĩkĩra eh, ũũgĩ nĩ kũmenya atĩrĩrĩ iruta rĩu rĩa 1965 kĩrĩkanĩro kĩu gĩa gĩkũyũ rĩrĩte marutĩte maruta mangĩ macenjetie ciugo makiuga atĩ nĩ gũ- nĩ gũ- nĩ- nĩ gũgũteithia we ũmenye gĩkũyũ no ũma nĩ atĩ ũngĩrega kũmenya ciugo ici cia gĩkũyũ kana rũthimi rwa gĩkũyũ ndũngĩhota gũtaũkĩrwo ciugo icio cirauga atĩa na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩirwo kũhũthĩka. Rũthiomi rwa gĩkũyũ nĩ rũgĩ mũno, nĩ rũnene mũno, nĩ ta rũĩ na rũkuĩte ũgĩ mũingĩ mũno. Andũ arĩa moĩ gĩkũyũ wega na ti andũ aingĩ matukũ maya tũrĩ, mangĩhota gũkwarĩria gĩkũyũ na ma- na ma- na ma- na ma- na makwarĩria na njĩra ĩrĩa we ũngĩhota kũnyita no maka matũmĩre ciugo ingĩ ũ- ũkuga nĩ ci- cina ũritũ na nĩguo ũteithĩke werĩ no maka ũcoke mabuku-inĩ ũthome gĩkũyũ kĩrĩa kĩho na ũcoke ũhote gũthikĩria tabarĩra nyingĩ cia ũgĩkũyũ na ũhote ona kwaria gĩ- gĩkũyũ tondũ tugaga Ũngĩenda kũmenya rũthiomi no mũhaka warie rũthiomi rũu. Kĩndũ kĩngĩ gĩtũmĩte Gĩkũyũ kĩũre na mĩtugo mĩao na rũthiomi rwao rũre nĩ tondũ ũrĩa tũtũrĩte tũikaranĩtie mĩaka ĩyo ya hakuhĩ igana mĩhatũku. Gĩkũyũ rĩ, Gĩkũyũ, Ũkũyũ-inĩ comba, mũthũngũ atanoka nĩ kwarĩ na comba. Comba wa Gatuarogi na comba wa Thukumu. Comba ũyũ wa Gatuarogi rĩ, nĩwe wetagwo Thweri na comba wa wa thukumu ĩyo metagwo Arabs. Arabs and Swahilis hĩndĩ ĩrĩa mokire bũrũri-inĩ wa Gĩkũyũ, na tũkiuga bũrũri wa Gĩkũyũ tũrauga bũrũri wa Kabete, eh, Metumi na, na Gaki, yani Kiambu, Nyeri and Murang'a. Murang'a and Nyeri. Rĩrĩa mokire kuo rĩ, ta hĩndĩ ĩrĩa mok- ma- ma- matonyire Gĩkũyũ-inĩ kũrĩa Metumi Mũrang'a-rĩ, handũ hetagwo Njogu-inĩ-rĩ, mokire kũguĩma njogu, njogu nĩcio ciĩtagwo irumiathĩ, elephants. Moka kũgumia, kũguĩma njogu-rĩ, aya nĩ comba ũyũ wa wa wa Thweri na comba ũyũ wa wa Thukumu-rĩ, mokire magĩtũnya bũrũri-inĩ ũcio makĩguĩma njogu. Ma- Maguĩma njogu, makĩgua- makĩoya mĩguongo ya njogu, magĩthiĩ magĩthiĩ nayo, magĩthiĩ makwendia bũrũri wa na nja, magĩcoka ya Mũmbatha, magĩthiĩ kwendia njo- eh, mĩguongo ĩyo. Rĩrĩa mokire gũkũ-rĩ, nĩ maciaranire na Agĩkũyũ, nĩ maciaranire na Agĩ- ma- na Agĩkũyũ. Kuma hau tũkĩgĩa na, na, na njatũkano ya acio maciarwo nĩ comba tũkĩambia gũkorwo na agĩkũyũ erũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ wa wa gĩkũyũ acio maciarwo nĩ a- nĩ- nĩ arabu acio twĩtaga thukumu acio maciarwo nĩ nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ thweri acio twĩtaga eh, comba gatuarogi Na nĩkĩo wonaga wathiĩ o taũni o taũni o taũni, ũngĩthiĩ Nyĩrĩ, ũngĩthiĩ Karatina, ũngĩthiĩ Mũrang'a, ũngĩthiĩ Mĩrũ, ũngĩthiĩ kũrĩa kũngĩ, nĩ ũgũkora icagi ciĩtagwo Majengo. O na gũkũ Nairobi nĩ kũrĩ Majengo. Na andũ acio, andũ acio makoragwo me Aithĩramu aingĩ. Nĩ ũgũkora Mũithĩramu akwĩra ithuĩ gwitũ nĩ karatina kĩhumo gitũ nĩ karatina tũrĩ agĩkũyũ a karatina acio ndori acio mokire magĩaka kũu majengo macio rĩ nĩo ũigua nĩ ta ituĩka rĩa agĩkũyũ rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ na aingĩ ao mehumbĩraga tondũ nĩ aithĩramu na ningĩ no o marehire eh, eh, nyĩmbo ciao makĩcirehe thĩinĩ wa ũgĩkũyũ iria ciĩtagwo mũcere- mũcerengo mũcerengo eh, na na gĩkũyũ twĩta- tũciĩtaga mũthirigũ icio nĩ nyĩmbo ciokire tondũ wa andũ acio hĩndĩ ĩrĩa twatũranire nao na na twatũnana nao onao makĩrehe ũgĩ wao wa ũthweri koguo ithuĩ ona ithuĩ tũkoragwo na ũthweri thĩinĩ wa ũgĩkũyũ haya tume hau Tũke twĩnya kerũ rĩrĩa okire 1895 oka gũkũ rĩ ena missionary me missionary magĩũka gũtũhe ũgĩ wao rĩ nĩmarehire macukuru makĩrehe gĩthũngũ makĩrehe gĩthweri andũ makĩmenya gũthoma onao nĩtwacaranire nao nĩkĩo ũgũkora kwĩ andũ eeh maciaranĩrwo nĩ njiarano cia athũngũ na agĩkũyũ. Hau nĩho twambia eh, agĩkorwo marĩ andũirũ mokĩte makĩerũhaga tondũ wa njia- njiarano ici haya nĩ kwarĩ na njia- kwarĩ na- kwarĩ na hĩndĩ ya mbara tũkĩrũa na eh, tũkĩ- tũkĩ- tũ- hĩndĩ ĩrĩa twathire mbara gũteithĩrĩria ingeretha kũrũa rĩ nao nĩ manyitire italians makĩmarehe gũkũ makĩmohera gũ- makĩmoha gũkũ njera mamohera nja- njera haha hetagwo ndarugũ Ndarugũ-rĩ, ma, ma, manjaga maturuba-rĩ, na mahiga, na wĩra ũngĩ mũritũ, metagwo prisoners of war, Italians, rĩrĩa mokire gũkũ, nao magĩciara na Agĩkũyũ haha Kabete, hau, haha wĩtaga Banana. Banana-rĩ, mokĩte mokite eh, mokite kuo hindi ya marekererio hindi mona kahinda magathie kuo na tondu matire na indo nyingi magathie makendia tubuti twao oho agikuyu kuma tene mari na mutugo wa kuiga eh, eh, makumbe ma njira-ini Magakĩgetha, wagetha irio cia, eh, wagetha irio kuma mũgũnda waku, ũgatwara irio icio magetha ma mbere, ũgatwara eh, makũmbĩ-inĩ ma, ma geni, magomani-inĩ ma njĩra. Rĩu harĩa handũ harĩa hetagwo banana harĩa rwaka, nĩho ba- ba- kwarĩ na makũmbĩ mau ma, ma agendi, makũmbĩ kũu ma, ma, ma, ma, ma, ma ageni. Magagĩthiĩ harĩa, andũ uh, Italians acio mathiĩ harĩa, magakona haha hena marigũ ma burĩ, matiamenyaga mĩtugo ũcio ya mwa- mwa Gĩkũyũ, makoya marigũ, makarĩa. magĩtua handũ hau hena free bananas hagĩtwo banana na noho rwaka no nĩ magĩtonyanire na gĩkũyũ magĩkuo tha nĩ agĩkũyũ airĩtu magĩciarana nao ũgĩkorwo rĩu wathiĩ kũu banana wagĩkora kwĩna njiarwa cia athũngũ acio na airĩtu agĩkũyũ wagĩkora atĩ ciana icio ciĩna njuĩrĩ cia kĩmira mena mena maitho mena rangi wa mahuti green eyes eh mena maũthĩ ma ma andũ acio koguo agĩkũyũ magũkĩte macenjetie hĩndĩ ĩrĩa wa mbara rĩngĩ eh, hĩndĩ ya wĩhũge hĩndĩ ya emergency tũraria ũhoro wa 1950s 19 tha- eh, 1940s 1950s nĩgwa- nĩgwokire ihinda rĩngĩ agĩkũyũ magĩthamio Magĩtwarwo Orengo rũu, Orengo rũu one ma- icagi iria ciakagwo nĩ nĩ a- nĩ- nĩ nĩ kĩrĩa nĩ nĩ a- nĩ a- nĩ athũngũ tondũ akwenda gũ- kũ- kũ- kũ- kũ- kũ- kũnyitĩrĩra Agĩ- agĩkũyũ kũmahingĩra handũ rĩu hĩndĩ ĩrĩa mahingĩirwo rĩ andũ arĩa mokaga kũmarora rĩ acio metagwo guards kana gĩkũyũ gati Marutĩtwo kwĩ arĩa metagwo King African Rifles maumĩte ndũrĩrĩ iria ingĩ, nĩ kwarĩ na nĩ kwarĩ na Njaruo, nĩ kwarĩ na andũ maumĩte nginya Ũganda, nĩ kwarĩ na Ikamba, nĩ kwarĩ nginya na Agĩkũyũ. Rĩrĩa marĩ gĩcagi-inĩ gĩkĩ nĩ maciarire na atumia Agĩkũyũ, maciarire na atumia Agĩkũyũ tũkĩgĩa na ciana kana njiarwa cia Agĩkũyũ arĩa rĩu nao maumĩte nja ya rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, no nĩ Agĩkũyũ no thakame yao yumĩte na nja, reke tuge yumĩte na nja ya rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, na no o tũrĩ nao nginya ona ũmũthĩ. Koguo tũngĩtua gwĩka kĩndũ gĩtagwo DNA ya Mũgĩkũyũ, no twambe tũmĩage. Tondũ ciana, nĩgũkoretwo na njiarano nyingĩ mũno thĩinĩ wa Ũgĩkũyũ na nja ya Agĩkũyũ, o na rĩu tũraria nawe, nĩ kũrĩ na Agĩkũyũ me nja ya bũrũri ũyũ, me mabũrũri mangĩ ta France, ta Belgium, ta USA, na mabũrũri o na ma Africa, South Africa, makahikania na ndũrĩrĩ iria ingĩ na ciana icio cigakorwo angĩ nĩ agĩkũyũ kana nĩ agĩkũyũ no nĩ mena, mena thakame ĩtukanĩte na arĩa angĩ koguo tũgĩtua gwĩka DNA gũkora mũgĩkũyũ ũrĩa ũngĩkwĩra niĩ ndĩ mũgĩkũyũ gathirange nĩ hinya tondũ ona twauma mbara-inĩ twaheo wĩyathi arĩa Maarĩ mwena wa wa mũtitũ arĩa marũagĩra wĩyathi itungati citũ iria ciarũagĩra- ciarũagĩra wĩyathi a mau mau ciana ciao nĩ ciokire cikĩhikania na aya angĩ marĩ mwena ũyũ ũngĩ arĩa maugaga nĩ athomi arĩa maugaga o matingĩnyitanĩra wĩra ũyũ wa kũrũ- kũrũa na na kũrũĩra wĩyathi acio marĩ njaguti acio manyitanĩte na mũthũngũ acio maugaga manyi- ma- ma- manyitagĩra mũnyũngũ mbaru ciana ciao nĩ ciokire cikĩ- cikĩnyitana cigĩciarana na nĩ ithu- nĩ- nĩ- nĩ haha ithuĩ ũmũthĩ tondũ rĩu ũngĩũria mũndũ guka wanyu arĩ mũtitũĩ kana arĩ kũ tũgeta kũmenya nĩ hinya mũno kũmenya nangĩ makĩhithĩrĩra ũhoro ũcio rĩu ti mũndũ gũkwĩra atĩ guka arĩ gakũnia kana cũcũ arĩ gakũnia nĩwe wendagia rũrĩrĩ kana guka arĩ nĩwe warĩ mũtitũ akĩrwĩra wĩyathi gũtirĩ mũndũ gũkota gũkũhe ũhoro ũcio na njĩra ĩgwete tondũ no mũhaka mahithĩrĩre maũndũ marĩa mekirwo nĩ maithe maitũ Ndĩ, ngwenda kuuga atĩa? Ngwenda kuuga atĩrĩrĩ, rũthiomi rũrũ rwitũ-rĩ, rũthiĩte rũcenjetie na mahinda, o na ithuĩ Agĩkũyũ enyewe tũkoretwo tũ, tũtukanĩte na ndũrĩrĩ iria ingĩ mahinda kwa mahinda, o ũguo, na gũkoretwo na mbaara ya kũhotomia rũthiomi rũrũ rwa Ũgĩkũyũ, o na ithuĩ ene tũkarĩria ciana citũ Gĩthũngũ, tũkamarĩria Gĩthweri, tũkamarĩria Kĩbaranja, tũkamarĩria Kĩjapani, O tũkona thiomi icio ingĩ ng'eni nĩcio njega ona gũkĩra ũgĩkũyũ. Na nĩkĩo tũkĩte ũmũthĩ we wĩ mũthikĩrĩria wakwa, we wĩ mũroreri wakwa, tũgerie na njĩra nini, tũteme njĩra thabarĩ-inĩ ĩno ya kĩrĩrunyĩ, Tũgerie gũcokia rũĩ mũkaro. Gũcokia rũĩ mũkaro nĩ gũcokia rũthiomi mĩkaro, m- m- m- m- rũthiomi rwitũ mĩciĩ-inĩ itũ, gũcokia ũgĩkũyũ witũ thĩinĩ thĩinĩ wa mĩtũrĩre witũ. Tũtingĩhota gũcokia mothe, no marĩa tũngĩhota kũhara mĩtugo ĩrĩa mĩega, eh, rũthiomi rũrũ rũthaka ma, na kwenda kũmenya ciugo ciugo iria ciku- ciĩ thiomi- ciĩ thi- ciĩ thĩinĩ wa rũthiomi rwitũ. Ona tũgĩthima thimo, tũkiuga Tũkĩaria ũhoro wa thimũ, tũkamenyaga atĩrĩrĩ, thimũ ĩno ĩthimĩte rĩ, kahinda karĩa thimũ ĩno yathimirwo rĩ, kwahuanaga atĩa? Kwa ngerekano, Agĩkũyũ tugaga mũciĩ nĩ wa mũthuri, no nyũmba nĩ ya mũtumia. Mũndũ akarigwo atĩrĩ, thikũ ici tũikaraga mũciĩ ũmwe, mũthuri na mũtumia, gũtirĩ thingira? No tene nĩ kwarĩ na thingira, na mũthuri arĩ na mũciĩ wake, na thĩiniĩ wa mũciĩ ũcio nĩ kwarĩ na nyũmba o ũrĩa ena aka ake, akamakĩra, o mũtumia akamwakĩra nyũmba yake. Kwoguo wakora muthuri ena tumia ana na ena ena ena ena nyumba inya kuu gwake cia tumia aria ake na, na tondu ni maciaranite uguo ri akigua riu ni kuri na mucii ni wa muthuri na nyumba ni cia tumia riu ri nginya hindi iria ringi tugagicemania we mwiroreri wakwa wa tabarira ino ya kirunyi ni ndaguthaitha u like na u subscribe channel-inĩ ĩno ya Kĩrũnyĩ tũhote gũtwarana ikinya gwa ikinya, tũmenye rũthiomi, eh, tũmenye eh, mĩtugo ya Gĩkũyũ, tũhote kwaria ũhoro wa thimo tũcithimbore na tũhote na gũkenerera rũthiomi rũrũ rwitũ tondũ ithuothe rĩ twĩ ndungata ya rũrĩrĩ, ithuothe rĩ tũrĩ hamwe na twĩ twĩ kĩndũ kĩmwe tũrĩ a- ciana cia Ithe witũ Gĩkũyũ na maitũ Mũmbi. Na nĩndauga nĩ ngatho na nĩ ngatho na nĩ ngatho.